Awle, dawr thar tur Pathianin tha deuh mai hei min pe a, ATM kha a lo ruak hlauh mai a, chuan hei a siam dan tur te kan han en vel a, a kan va en tawp a ni mai tah hi chuan, chuan hei Mistiri te nen Isaac Interior Solution te nen inbia in ti hian in kan han ti kual vel ta theih ang ang in. Chhum leh pa insenna te pawh hau tak deuh dawn mahse, a tir atanga tha taka tih kha ka duh vangin neih phak ang tawk vak liamin a nih chu ka che ve a ni. Theih pa tawp chhuahin hengte hi kan siam lai bawr vel a nia hei, kan buai ve thei em em a, hah pawh sawi loin tian dawrte dawr hlui zawk atang khan tihian kan.

tihianin kan zawng ti tel thawk khat a, tihfai chiah kan hma bak tawhin kan inhria a tian Siamte leh Umarin hian an lo pui char char a, min lo tihfai pui char char a, hna hau tak leh rum a ni, ih a khu bawk si, ih mit a thip duh bawk si, thinarte nen a bei a ngai a, ih reh thei lo tam reuh pui bawk sia. Aw hei hi kan customer hmasa ber a ni a, thla te kan han lak pui a kan luah luh hnu ah hei customer hmasa ber te an nia an hlu vet vet em a nia. Chuan hei te hian in kan luah luh luh tir a ih customer kan neih hmasak ber te an ni maw hei a si khen na te an nia an hlu em em a chuvang chuan in kan kan ti lang lo thei lo a ni. Thawmhnaw te kan la nei tlem a a la lang zau em em a a la ni huau mai ni ti hian maw. Ka pi te hian min lo dawr nal nal bawk a, a vawi hnihna atan tihian thla hi kan la kan la a la thawl em em a ni kan tih tawh ka maw. Thawmhnaw kha kan la nei tlem sia, ka thiannu Sai in min rawn lawmpui a, rawn kal a. Chuan style and go ho te pawh an lo kal a ti hian hlim takin thingpui te kan inkhawm a, hei a hmai dawr te ah kan awm a dawr lian ah kan insawn lut thut sia, ih thawmhnaw kha la thawl em em a ni maw, hriatthiam a la ngai khawp mai, tah pawh hian thawmhnaw la tlem khawp mai. Engmah inhung tih vel pawh kha engmah kha kan la dah loh vangin tihian thawl thei ang berin a la awm a ni kan la zin bawk si lo a thawmhnaw lahin a thlalak thenkhat te hian kan dah zel ang e nakin hnu a en let leh zel a saka ten thla an lo la a a siamtu ten video in tihian an han ti vel a nih hi. A chhung pawh a la lang zau hle mai a, tunah hian thawmhnaw te la chep lo a, uluk takin an han la a, IGF post tur vel ten uluk ve khawp mai hei a siamtu te nana na chuan maw tihian chi hran hran in an han la kual vel a, vawikhat mai pawh duh tawk lo in. Vaihnih vaithum te tih kual te alo ngai a. Kan la uluk ve nasa ania thawmhnaw te la awm mang lo mahse dawr thar te nih na lai ah uluk te kha a ngai ve bawk sia. A la lang zau khawp mai thawmhnaw tlem tih taka. Bungrua pawh hi eh thil khaina tih vel pawh hi kan la ngah lo em em a tah han ih thil pakhat kekawr khaina pakhat tlawng hi a la awm a ni bag bawm te pawh a la ruak vek a darthlalang te pawh pangpar a cheimawi a la ni lo a ni tûn ang hian maw kan dawr hluaiah hi chuan. Zau deng deng tak a ni a sir lamah chuan hemi hi chu step vel kan la dah nghak a ni hrim hrim a hemi hnua hian in ih elo a chungah stock room tur daih la te kan tia kan rel fel leh a. Chung vel te pawh chu nakinah kan la rawn ti lang ang a next ah heng ho hi tunah chuanin kan ti phawt ang a. Kum tihianin kan duh tawk dawn emaw kan tih laiin ih kawngka chung ah khanin stock dahna tur kha a lo ngai ve leh sia kha kha. Mi dangte pawh kan han be rawn leh a, steel lampang khawih mite an lo ngai a, thir lampang khawih mite, devotion kan thlenna hmasa ber a ni hei hi maw. Heng zawng hi kan video rawn dah theih chu ni se, nakinah a chung a chhawng chung kan siam lehna vel te kan lo dah tha leh ang. Delhi kal haw kan in hmukhawm a, kan dawrah thingpui kan inkhawm. Umm kan thianpa Freddy an min lo tlawh a, umm hengte hi Malsawma te thla ka lo lakpui a ni, kan mi ngaihsan te an ni a, umm u Remi te Anupan te nen te thla kan la a, ka pa leh awm awm hi an lo lang bawk a ni, ka ti zawng kha ni rawh se.